Jawol, sorry, Alphabete sinn déi éischt ëmmer ënnen eigentlech, ne? Jo, also pardon, déi éischt, déi als éischt gefaalt goufen, sinn natierlech ënnen, an déi als lescht gefaalt goufen, uewen, ne? Bon, dat ass egal, mä mir sinn am Stream, dat ass egal, dat ass egal.

16 uwiesend si Vertrieder vun all de Bezierker an et si de Präsidium ass mat Ausnam vum Ben vollzähleg vertrueden.

Upcoming Events sinn den 19 Mäerz onse Landeskongress am schéine Bezierk Osten, den 21 Mäerz ass Parteileedung an den 28 Mäerz ass nächsten Diskussiounsowend en préparatioun fir de Gemengewahle wou natierlech jidfereen häerzlechst invitéiert ass. Komme mer kuerz zu den Aktivitéitsrapporten. Meng Aktivitéit war d'lescht Woch.

Den Andy huet Sachen administratives, Post etc pp gemaach, Koordinatioun a Flyer fir de Festival de Migration, Koordinatioun Artikel 32, huet sou eng Kontaktopnam gemaach, Drock vu Bréiwer fir d'Cotisatiounen, Preparatioun fir den Drock vun de Memberskaarten, déi en haut och gedréckt huet, an Update vum Festival. Majo, do schéckt een déi awer nach weider. De Carlo ass entschëllegt. De Flëpp huet sech ëm de Festival et Migration gekëmmert. De Sven huet sech ëm den Diskussiounsowend, Administratives a Flyer Festival et Migration gekëmmert. De Ben huet sech ëm d'Rechnunge bezuele gekëmmert, éier ech war beim Affekot fir iwwer eise wirtschaftleche. Zweckbetrib, Informatiounen an Zuelen, dozou wäert ech herno nach eppes soen. An de René war organisatoresch mat Malt am Landeskongress beschäftegt. An Erënnerung, Malt ass de Mobile Assisted Learning Tool, dee mer zesumme mam OLAI lancéieren, fir Flüchtlingen ze hëllefen, eis schéin Landessprooch Lëtzebuergesch ze léieren. Do hu mer deen nächste Meeting muer an da si mer weidergegaangen. Festival de Migration, schonn den Top. Wat ass nach ze maachen? Flyer Gagé hunn ech dra geschriwwen a wien ass wéini do? Wéi gesäit et mat Gagéen aus a mam Flyer?

Soss eppes?
D'Jazzy Book Kamel a Bicke brauch keen.
Kamellen a Bicke kënne mer ënnert Produkt verdeelen. Dat misst ee sech duergoen. Ech gesinn, datt mer am Moment freides a samsdes wéineg Problemer hunn, fir de Stand ze fëllen. Waat eis awer fehlt ass definitiv, bon Samsdes wär flott wann nach deen een oder aneren Zousätzeg do wär, datt net déi 3 nämmlecht Leit mussen elo de ganzen Daag um Stand bleiwen. Ech kommen och moies an am fréien Nomëtte laanscht. A Sonndes fehlen definitiv nach Leit, well do ass bis elo just den Alain agefroen. Dat ass awer e bëssen moof, dat géif ech

Dat Schéint um Festival des Migrations ass, datt et ëmmer gutt z'iessen an ze drénke ronderëm gëtt. Eech, datt et net esou e klassischen Infostand ass, wou s de relativ verluer stees. An ech weess och, datt d'Leit ëmmer ganz oppe si fir do d'Diskussioun ze sichen. Dat heescht, ech géif mech freeë wann do nach e puer Leit sech géife mellen, haaptsächlech och esou Comitésmemberen. Wéi ass de Samschdes d'Commission?

Zum Thema Flyer, wann deen da fäerdeg ass, mir hunn d'Méiglechkeet entweder hei ze drécken, am Sënn vun datt ee sech dann hei iwwert d'Maschinn stellt, wann en Geruch ass, datt dat duerchleeft.

Dann kënnt da, wann ech géif nach e bëssen oppassen, mee hunn haut souwisou net vill méi Tipp, ass dann bewëllegt, datt mer de Flyer extern drécken an datt mer als Gadget e Kamäiner Bickertee gesinn. Ween ass de Brain? Ween enthält sech? Da wär dat eestëmmeg ugeholl. Merci. An da wéi gesot. Sonndes brauche mer nach Leit a Samsdes huet och keen eppes dogéint, wann nach Leit kommen. An ech komme souwisou Freideg spéitstens ëm 10 Auer sinn ech erëm do fir bei op de brasilianesche Stand Caipirinha lauschten ze goen. Freides a Freides och, Samsdes och, jo jo. Ah, da Samsdes sinn mir jo do.
Ech heewen dann en Top 2 bis derzwëschent, wou ech e klenge Blam un eisen Trésorier ausschwätzen. Ech hunn hei e Courrier virleien, e drëtte Rappell iwwer 300 eppes Euro vun der Administration des Fonds et Choisis. Ech hunn eng Kopie op de Pult geluecht.

Esou weider fir déi lescht. Also ech soe jidderengem Merci, deen vum leschten Diskussiounsowend mat derbäi war, trotz der Keelt, an esou laang matgemaach huet. Et war iwwregens ganz konstruktiv Gespréicher, wéi ech dat fonnt hunn. De Bericht ass ronderëm gaangen. Ech hunn deen elo leider nach net aktualiséiert mat deenen puer Umierkungen, déi scho per Mail erakomm sinn. Dat wäert awer an de kommende Wochen definitiv nach geschéien. Aktualiséiert Versioune wäerten deementspriechend weiderkommen. Wéi gesot, déi nächst Ronn ass dann och um enk de leschte Méindeg vun dësem Mount ugesat. Do wollt ech da froen, datt déi 25 Euro Budget fir Marketing, déi d'lescht Kéier net benotzt gi sinn, fir déi kënnen eriwwerzuhuelen op dës Kéier, wann dat ok ass. Ech weess net, ob dat bestëmmméisseg muss gemaach ginn, well eigentlech si se jo scho bewëllegt vun dohier. Ma et war e Marketingbudget vu 25 Euro fir Facebook mat Promotion fir Event ugesat. Déi goufen allerdéngs net verbraucht, souwéinst Brune Ronich eifert, datt déi elo fir den zweeten Event fir dëse Mount iwwerholl ginn. An des Weideren eben just den Update, datt ech de Rapport update wäert, soubal nei Stëmmen do sinn an Diskussioune gewiescht sinn.
Sou, dann den nächste Punkt wär Reng informativ. Ech war den, ech hat den éischte Kontakt mat eisem Affekot zum Thema wirtschaftlechen Zweckbetrib. Hien mécht elo eng ausféierlech Analys vun der Situation légale, wat mer musse maachen, wat mer net musse maachen, wat mer däerfe maachen, wéi eng Gesellschaftsform dat am beschten opgehuewe wär. och am Kontext vun der Parteifinanzéierung. Insgesamt huet net e ganz spannend Feld fonnt, an deem mer eis wéilte betätegen. An ech wëll elo nach net virgräifen. Mir huet gesot, et géif herno warscheinlech och d'Interpretatioune kommen, ob mer eis als Fournisseur d'accès géife musse deklaréieren oder net. Dat ass eng. Nach eng Fro, déi dodrun hänkt, kann och alles. Wa mer FAI sinn, dann ass et méi schwéier, wa mer keen FAI sinn, gëtt et vill méi einfach. An dann ginn et natierlech gewësse Liberalitéiten dofir, datt een eng Partei ass an en Zweck huet. An dat bleift méi einfach, méi verschidde Geschäftszwecke och ze argumentéieren.

Idee ass, mir maachen net eppes, mir maachen, also nach eng Kéier ganz kloer, d'Partei mécht net iergendeng wirtschaftlech Aktivitéit zum Zweck vun der wirtschaftlecher Aktivitéit. Dat ass falsch, dat ass net eist Zil. Eist Zil ass, eise Programm do virzestellen an datt anonym SIM-Kaarte verbuede gi sinn, huet dozou gefouert, datt et hei zu Lëtzebuerg haut kee Moyen méi gëtt,

Soubal mer vum Affekot de Feedback hunn, ech hunn e potentielle Gérant un der Hand fir déi Societéit, deen och Member an der Partei ass, deen awer keen nationale Posten am Moment huet, deen am Comité vun de Frënn vun der Ënn sëtzt an domadder och eng gewësse Credibilitéit an deem Ëmfeld huet, wat anonym Internetzougäng ubelaangt, an Erfahrung domadder huet, fir Cease-and-Desist-Bréiwer vun den Amerikaner ze kréien.

Mir kruten eng Kandidatur bis elo eran, eng Kandidatur, déi net anonymiséiert akomm ass, dat heescht mat allen Detailer. Ech hunn e bësse Bauchwéi, fir Entretienn ze maachen mat nëmmen engem Choix. Dofir wollt ech déi Plaz elo definitiv bei der ADEM mellen. Ech sinn awer zäitlech nach net dozou komm, se ze mellen, datt si se an hirem neien Jobboard, dee muer lancéiert gëtt, iwwermuer lancéiert gëtt, offiziell gëtt en e Mëttwoch, gëtt getäscht.

Dat anert zu deem Thema ass, datt ech, ech wollt elo nach eppes zu deem Thema soen, jo, mir goufen drop ugeschwat am Kader vum Autoprojet, hu mer jo och verschidde Plazen déi mer ze besetzen hätten, an do gouf ech vu méi wéi engem drop ugeschwat, ob et net Sënn géif maachen, anstatt d'Entwéckler ze externaliséieren, déi mer virgesinn hunn, een oder zwee Entwéckler ze internaliséieren an déi iwwer d'Partei direkt ze bezuelen an net en externe Contractant opzesetzen. Dat ass eng Fro, ech hat mam René schonn eng Kéier flüchtlech driwwer geschwat. Mäi Gefill, du kanns mech jo korrigéieren, war, et ass net ofgeneigt, mee dat ass jo eng Léisung. Jo, dat ass net onbedéngt schlecht, jo. Dee Moment géife mer just de Project Management dovunner externaliséiert halen, mee mir géifen en Entwéckler u sech internaliséieren, fir dat engem weidere Jonke géif eng éischt Aarbechtsexperienz offréieren an definitiv och an eiser Zilgrupp géif, mengen ech, eng Aarbechtsplaz schafen. Esou datt mer och net eng Persoun eleng hei sitzen hätten, déi déi Zuel géif an d'Luucht setzen. De Budget dofir ass jo op dräi Joer garantéiert. Dat heescht, och do musse mer eis keng Gedanke maachen iwwer d'Fortdaueren oder iwwer d'Versteetege vun esou engem Posten.

Dat gesi mer um Enn, Mëtt nächstem Joer, um Enn vum nächste Joer, wa mer d'Zuele vun dësem Joer erareechen, wat d'Cours des comptes ze sinn. Ech hu virsiichteg virgetaascht. Laut dem, laut dem Gesetz ass et absolut eligibel. D'Fro ass ëmmer, wéi ech schonn eng Kéier gesot hunn,

En vue souwisou vun den Wänge bal fir Don eran ze kréien. Déi kann een och gär international erëm lancéieren, eventuell wierklech mat flotte Rewards fir déi eenzel Niveauen. Mee do géif ech gär zu engem spéideren Zäitpunkt driwwer schwätzen. Do hunn ech nach net.

Wa se esou beim Développement schonn oder bei der Tour beim Développement sinn. E Préaccord ass do a mir hoffen, datt se mat den Ännerungen, déi mir hinnen erageschéckt hunn, averstane si fir den definitiven Accord. De René huet do hinnen u sech op all déi Froen, déi se opgeworf hunn,

Ginn et soss nach Saachen, déi elo op dëser ëffentlecher Sitzung relevant sinn? Jo. Jo. Mat de Cotisatioune wa jo ee Stëmmzétel an dat Fall kréien, da ginn, datt mer dëst jo elo eréischt erausschécken an esou, an datt jo am Fong just d'Leit, déi cotiséiert hunn, d'Zetele kréien. De Ben print freides owes, well samsdes ginn keng Bankbeweegungen, da wëll en den rezentesten Extrait eraus.

bedauern, datt mer nach net dozou komm sinn, eng ëmfassend Statutereform ze maachen, ass den och zum Deel aus deem Grond, well déi betraffe Leit zesumme mat mir net gläichzäiteg d'Disponibilitéiten haten, wat e bëssen zu engem Challenge gefouert huet. Ech si mer awer sécher, datt de Kongress Succès huet. wa jiddweree sech un elementar Péiteschkeetsreegelen hält. Dat nëmmen. Ceci dit, soen ech Iech villmools Merci fir d'Sëtzung. Wa mer, ech hoffen, jiddwereen hëlt et dem Handy nach op locke paken. An dann gesi mir eis spéitstens den 19 um Kongress.